It-tfal u l-ġenituri apprezzawh dak l-ispazju. Inti, il-fatt, jiena jiena di xi ħaġa vera għal qalbi. Il-fatt li min jgħallmu il-mit huwa teacher ta' reliġjon kattolika u teacher ta' drama. Għax l-idea kienet li nippruvaw li permezz ta' dal-ispazju wkoll anke noħolqu eh, forum theater minnu. Għax ovvjament il-Forum Theatre jista' joħroġ ħafna il-mod kif nistgħu nimxu flimkien. Tista' ta' tispjega ta' x'inhu Forum Theatre għax qed. Ġifieri inti. Data qed nitkellmu fuq Boal. Eżatt, fuq Boal.
Fuq Boal. Itfa' link ta' Boal eh, mbagħad fid-deskrizzjoni għal nies ikun jistgħu. Huwa żvilupp għax da ovvjament tinsiex il-mit beda fi żmien ta' pandemija. ilu sentej. Għal ovvjament il-kuntatt eh, kien kien daqsxejn ristrett. Ġudi għax ħaġa li xtaqna li niżviluppaw iżjed. Imma eh, li huwa interessanti illi eh, li għandek it-t-shirt tal-reġna qed jarmu. Which means illi jekk it-tfal qed waswonkom li jafu il-punto di partenza ta' dat teacher x'inhi, mhm. jekk iħossuhom komdi li qed jarfu x'inhi l-identità tat-teacher tagħhom. Huma jagħrfu l-identità tagħhom, we are both proud of our identity, yet we speak to each other. B'tali mod li kien hemm tfal, John, kien hemm tfal, illi mbagħad fil-lezzjoni ta' religion, xorta ddeċidew li jitlu, jitlu mhux biex nikkonvertuhom ta' dika dika Alla ħares. We're not here to convert each other, we're here to speak to each other.
Wow, that's a lot to process and then many avenues. Eh, fuq di tal-konverżjoni, per, pero, miex parti mill-lan tal-knisja u koll li kunem eh, evangelization? Evangelization miex konver, fil-sens.
Għana maħnix fi żmien l-Inkwizizjoni. Taf kif eh, biex ngħidlek li inti li sir kattoliku jew sir prattikanti jew whatever, taf kif naqsmek fitnej? Mhm. Le, le, minn xetna. Le, le, le, le. Li hemm xi ħaġa abbużiva fiha. Qed inkun grotesk, qed mhm. inkun grotesk. Jiġifieri, jekk xejn, jiena ħa ngħix dak li nemmen jien by bearing witness, li nkun xhieda ta' dak li nemmen jien. Biex kemm jista' jkun dak li nemmen u dak li nagħmel ikunu konsonanti. Taf kif? Issa, ma l-iskop mhuwiex illi jiena Musulman, Hindu jew whatever it is, nipprova nikkonvinċi ħiesir bħali. Dik hi għażla personali tal-persuna. Imma m'għandix tkun għażla li aħna nitkellmu flimkien, li aħna nifhmu lil xulxin. X'jista'? Inkun għamilt vjaġġ jien, ikun għamel vjaġġ il-persuna l-oħra u naxlu simkien ieħor. Flimkien.
Yes, understood. Mela, da huwa proġett ta' identità personali, però f'kuntest komunitarju. Ekku.
Ġas biex namela ċara, mm-hmm. skużanu. Mela, mela, mela, biex namela ċara. Terġa xe, ma taġa, għadjena, meġnun taħba jena. Sorry. Da sekka fe għal dar raġel! Yes, please. Niflaħ għalik ta.
Il-mara emmek taqbez għalik zuħ. Kompli, kompli, kompli.
Biex namela xara x'kien hemm minn għax ovvjament tista' timmaġna kien hemm nies jivvintaw li li min jafx qed nagħmlu taf kif u l-antikristi kollha naħseb niżlu li qed nippruvaw nagħmlu. Mm. Per eżempju, l-lezzjoni ta' reliġjon ma msejnihomx hemm baqgħu. Għax il-fat dik kienet il-mistoqsija li misreġa. Mela, tlaqna.